Leḥbab-nneɣ, aytmaten d teysetmatin, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka tiswiɛin-agi, azul u mṛeḥba yes-wen. Yella yiwen n lemtel yeqqar, Lemmer i d as-d-iḥetteb ufellaḥ, tili ur s-d-izerreɛ ara. Lemmer afellaḥ uqbel ad iḍegger lɣella-s neɣ uqbel ad iḍegger zzerriɛa ɣer lqaɛa, ad iseḥseb ma ttili lehwa, ad iseḥseb ma yili ad yerr useggas neɣ kra kagi, ahit d ayen ara t-yeǧǧen ur izerreɛ ara ula d zzerriɛa-nni n Douglas. Dɣa ad d-yaweḍ lweqt n ṣṣaba, ad d-yaweḍ lweqt unebdu, ad yaf d akken ur d-yewwi acemma ɣer ikufan n Daglas, ur d-yewwi acemma s axxam-is. Kifkif ula d tikli akked Sidi Ṛebbi. Tikli d Sidi Ṛebbi ilaq ad tebdu s littkal fell-as. Ilaq ad s-nlaḥeq amṭiq qbel i Sidi Ṛebbi, i wakken ad nwali le résultat neɣ ad nwali d acu ara yexdem deg-neɣ ɣer sdat. Ɣef ddemma n wayagi, deg tektabt n Icɛaya, ixef wis tlatin, taṣeddart tis xemseṭṭac, awal n Sidi Ṛebbi iqqar, Ma thennam iman-nwen, tuɣalem-d ɣur-i ad tettwasellkem. Ma yella thennam iman-nwen, ma yella anda tebɣam ad d-tuɣalem ɣur-i, ma yella Txemmem i wakken ad d-tuɣalem ɣur-i, akken i qqar-ak, akken i neqqar akken, ur nezmir ara ad d-neṭṭef igenni s ufus-nneɣ. Dɣa yenna, Di laman akked ṭṭmana ara tafem, d acu ara naf Deg laman akked ṭṭmana ad naf lǧehd n tagla-nneɣ. Di laman akked ṭṭmana ara tafem lǧehd-nwen. Dɣa aṭas n yemdanen ad ten-tafeḍ tteddun ur ḥebbsen ara. Ad ten-tafeḍ ufan lerbaḥ n ddunit akkit ad ten-id-jemɛen. D acu? Daymen yella wayen i ten-ittxaṣṣen. D acu dagi Sidi Ṛebbi i k-iqqar deg laman akked ṭṭmana? Lmeɛna-s d akken, deg la version française iqqar-ak c'est dans le silence. Lmeɛna-s d akken, les projets n Daglaw ilaq ad ten-kkseɣ d côté-w ad ǧǧeɣ Sidi Ṛebbi ad yexdem les projets n Daglas. D akken ad susmeɣ akkit Ayen i d-ittasen n daglaw nekkini, mi ad ǧǧeɣ Sidi Ṛebbi ad d-ihdeṛ daxel-iw. Dinna i yella laman akked ṭṭmana, d winna i d lǧehd n Sidi Ṛebbi, u d tidet ɣer taggara ara yilin yesɛa azal, ara yilin yesɛa Lǧehd d lebɣi n Sidi Ṛebbi. Ma yella ǧǧiɣ Sidi Ṛebbi d netta mi ara d-ittmeslayen deg yexmimen-iw, deg wul-iw, deg tudert n Dagla-w. D tagi i d laman ara xedmeɣ deg Sidi Ṛebbi. Akken yexdem Ibṛahim. Ibṛahim yella yettidir deg tmurt-is. Yesɛa cci, yesɛa kullci, d acu tikelt Yessusem Ibrahim, yesla i taɣect tenna-yas, Ffeɣ syagi, truḥeḍ ɣer tmurt ara ad ak-mmleɣ, iwakken ad k-barkeɣ u ad barkeɣ wid ara d-yasen mbeɛd-ik, ad barkeɣ tarwa-inek. Ibrahim yellan ur yesɛi ara ula d dderya, Zmer sini deg usɛa ɣer dderya. Ibrahim illan isɛa kulci. Sini deg sɛa kulci. Ibrahim illan xemsa u sebɛin d aseggas, sini deg tura ɛaceɣ d amɣar. Ala, Ibrahim yeǧǧa yessusem akkit leḥwayeǧ-agi. Yuɣ awal n Sidi Rebbi. Iruḥ, yexdem Sidi Rebbi deg-s ayen yexdem. Tikwal, nekni nsemmeḥ-as i yiman-nneɣ, Nǧaǧǧa a Sidi Ṛebbi, ala a gma neɣ wetma. Semḥes i Sidi Ṛebbi uqbel ad tesmeḥseḍ iman-ik neɣ iman-im. Ǧǧiɣ-awen lehna d talwit ɣer tikkelt-nniḍen.